Fy enw i yw Rhys Jones a rwy'n Athro Daearyddiaeth Ddynol yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Deiar, a fi hefyd sy'n gyfrifol am y cwrs gradd newydd mewn Cymdeithaseg. Yn prif cwrs gradd Cyfrwng Cymraeg ni yw'r BSc Daearyddiaeth, a hwnna sy'n rhoi'r cyfle mwyaf i bobl i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond wrth gwrs, ni'n dysgu nifer helaeth o fodiwle drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd, a mae'r myfyrwyr hynny sy'n astudio sawl cwrs gradd gyda ni, falle sydd ddim yn gyrsiau Cymraeg fel y cyfryw, yn gallu astudio'r modiwle cyfrwng Cymraeg hynny. Ac wrth gwrs, hyd yn oed os ych chi'n astudio modiwle drwy gyfrwng y Saesneg, mae yna wastad cyfle i chi uh, i gyflwyno gwaith cwrs, i ysgrifennu, aroliadau ag ati drwy gyfrwng y Gymraeg. Wel, yn gyntaf, byddwn ni'n hoffi dweud bod ni'n un o'r adrannau hynna sydd wedi dysgu deiryddiaeth a chyrsiau tebyg uh, yn y Deyrnas Gyfunol. I ni wedi bod yn dathlu yn canmlwyddiant yn ddiweddar, a mae hwnna'n dangos bod yna draddodiad, mae yna hanes o ddysgu deiryddiaeth a chyrsiau tebyg yn yr adran hon. I ni hefyd yn adran sy'n rhoi lot fawr o bwysles ar ymchwil a bod y dysgu'n cael ei arwen gan ymchwil. A mae hynna'n golygu rili really, bod chi'n mynd i fod yn dysgu rhai o'r Syniadau mwya blaengar ambwyty daearyddiaeth ond hefyd pynciau eraill wrth bod chi'n astudio yn Aberystwyth. Yn ni'n defnyddio uh, darlithoedd traddodiadol wrth gwrs, uh, ond mae yna gryn bwysles yn y darlithoedd hynny ar uh, ryngweithio rhwng y darlithydd a'r myfyrwyr. A mae hwnna'n enwedig yn wir ar ochr cyfrwng Cymraeg wrth gwrs, lle mae'r dosbarthiadau yn llai. Mae yna gyfle hefyd i ddysgu mewn labordai, mewn gwersi ymarferol ag ati, a mae hwnna'n helpu ni i ddatblygu sgiliau ymarferol, sgiliau trosglwyddadwy uh, ymysg y myfyrwyr. Mae yna sawl partneriaeth yn bodoli gyda ni, gyda phrifysgolion dramor. Mae yna nifer o fyfyrwyr yn mynd bob blwyddyn i astudio'r er enghraifft yn Svalbard, a maen nhw'n cael profiadau uh, difyr uh, iawn wrth astudio fyna. Yn sicr, mae Aberystwyth yn rhoi cyfle i unrhyw fyfyriwr i ddarganfod cartre. Cartre academedd, ond hefyd cartre mewn cyd-destun llawer mwy cymdeithasol. A mae hwnna rhywbeth yn ni gyd yn ymyfrydu ynddo fe, pawb sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Aberystwyth a thre Aberystwyth hefyd. Ac wrth gwrs, ar gyfer darpar fyfyrwyr sy'n astudio drwy Gymraeg, yna mae Aberystwyth yn rhoi cyfle i bobl hefyd i fyw bywyd Cymraeg a Chymreig yn ei holl ystyr. I ni'n barod iawn i dderbyn ymweliadau yn ystod drwnodau agored ag ati, neu hyd yn oed, os ych chi eisiau picio mewn i'r adran i ddysgu am yr adran mewn ffordd Chydig bach mwy anffurfiol, mae yna groeso mawr i chi gysylltu â ni a fyddwn ni'n barod iawn i'ch croesawu chi i'r adran. Diolch yn fawr i chi am wylio a gobeithio newn ni weld chi rhywbryd yn y dyfodol agos.